Għax fil-fatt bil-lejl huwa l-ħin fejn jiġiha l-iktar muża, il-kreattività tifflorixxi fil-ħin ta' bil-lejl u filgħaxija u allura Silvana taħdem ħafna iktar fuq l-arti tagħha bil-lejl milli matul il-ġurnata. Mhux ta' b'xejn, l-għasfur favorit tagħha huwa l-kokka. Niltaqgħu ma' Silvana minn hawn ftit ieħor għax Prime Time jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site around it. At Continental Cars.

Is-serata t-tajba u nilqagħkom għal Prime Time. Infakkarkom li għal den l-istaġun Prime Time qiegħed ikun magħkom anki fil-weekend qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs ta' filgħaxija b'differenza li fost il-ġimgħa nkunu magħkom wara l-aħbarijiet. Però fil-weekend inkunu qegħdin hawnhekk biex nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda, ċ-ċans tagħkom li terbħu l-flus cash. Irreġistrajtu l-parteċipazzjoni tagħkom permezz ta' SMS fuq in-numru 50612100? Jekk għadkom le, isimgħu minni u rreġistraw il-jackpot ta' kontra 30 sekonda fil-preżent qabeż l-€400. Kieku minnkom ma nħalliex għal darb'oħra r-reġistrazzjoni. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla ta' Prime Time għandha passjoni kbira għall-mużika, però passjoni ħafna ikbar għall-arti. Nilqa' miegħi lill-artista Silvana

Tafgħatni bejn il-ħadid biex ngħaddi missejtlu jdejja fil-fatt. U rnexxielek. Ija, kien hemm il-kantanta miegħu fuq wara tal-karozza. Silvana, għandi bżonn ftit dettalji biex nirreġistrak. Mela le. Isem u kunjom.
Silvana Camilleri.
Silvana Camilleri. Data tat-twelid? 26 November 1976. Tiċċelebra x-xahar id-dieħel Sagittarius tiġi, le? Mela. Sagittarius.
Għamilt naqra riċerka jien fuq is-Sagittarius u sibt li normalment huma nies mimlijin enerġija, li rararment tarhom jitgħażnu, iħobbu jesploraw u jesperjenzaw postijiet ġodda. Ekku, ekku, vera, naqbel, naqbel. Fejn inti mwielda, Silv?
Mela, Pietà.
Pietà.
Residenti? Residenti bħalissa qiegħda Marsaskala. Marsaskala.
Professjoni? Professjoni, fhimni, artista, imma naħdem full-time ukoll. Artista.
Silvana, fis-sekondarja kif ġejt biex tispiċċa, Kien hemm mgħalliem tal-art li mill-ewwel irrealizza li għandek inklinazzjoni tajba. Mela, Sur Lino Borg kien li inspirani u li fetaħli l-bibien kollha, li qalli kellek potenzjal bħal Speċta. Allura mbagħad dħalt iktar fis-suq tal-arti minħabba fih. Għamilt ħafna snin immur għandu, kien għallimni l-arti wkoll. U għalkemm kont għadek adolexxenti, xorta waħda kont taħdem fuq proġetti kif kienu jaħdmu l-universitarji. Mela, mela, mela, għax kien idaħħalni mal-istudenti li kellu fl-università, U kont immur miegħu anki f'postijiet li jkunu eżempju jaraw xi artisti oħrajn, konna mmorru nagħmlu s-sezzjonijiet tan-nudo eżempju li nnaxxar tarġakeb. Mhux ta' b'xejn, l-arti tiegħek immaturat kmieni.
Kif tiddeskrivi l-arti tiegħek, Silv? Il-fehmni tiegħi hija varja. Nħobb ħafna l-arti li hija li fiha kuluri, Nħobb ħafna l-annimali, nħobb ħafna l-għasafar partikolarment kif għedt inti sew, nħobb ħafna l-kokki. Però nħobb ħafna l-landscaping ukoll. L-inqas li nħobb huma l-portraits, però niffoka ħafna fuq l-arti.
Semmejt il-kuluri.
Jirnexxielek tagħżel il-kulur favorit? Turquoise hu.
Fil-fatt jispikka ħafna fix-xogħlijiet tiegħek. Ħafna, ħafna. Anki d-dar tiegħi, eżempju, armajtha ħafna bit-turquoise ukoll. Għaliex, jagħtik vibrazzjonijiet tajbin. Ifhimni, jikkalmani naħseb bħala kulur u apparti li huwa kulur sabiħ ħafna, jikkalmani ħafna. L-art qiegħda fil-familja, Silvana. Ekku. Min hu midħla tar-Rabat u min imur jixtri pastizzi mis-Serkin. Emmentni għal ġus hija. Li jiġi min-naħa tal-papa jew tal-mamma? In-naħa tan-nanna proprja, in-naħa tan-nanna għax huma mir-Rabat, jiġi xi terzi kuġin ġifieri ta' mill-bogħod. Qegħdin nirreferu għal dak il-monument li hemm fil-pjazza quddiem. Eżatt, huwa skultur.
Roman Villa, skultur. Skulturi hija, mela, mela, hemm ħafna skulturi madwar Malta bħal speċi ta' hemm imdawrin tiegħu tal-ħelsien, hemm ukoll hemm tal-Birgu wkoll li hemm quddiem dik il-knisja hija. Silvana, waħda minn dawk l-artisti li waqt li qed taħdem jirnexxilek tibqa' nadifa jew dejjem bil-kuluri ma' kullimkien? Mhux as such.
Ta' ma tantx inħobb nuża ngwanti to be honest għax dejjem nara ħafna artisti jużaw l-ingwanti. Jiena nħobb ħafna li l-kuluri mmissu jien b'idejja. Imma jekk inkun ħa npinġi fuq il-ritratti, noqgħod naqra ftit attenta għax ovvjament inpinġi fuq ritratti wkoll. Silvana, l-arti jirnexxilek tikkrea l-aħjar, l-ispirazzjoni, l-muża tiġik billej? Billej dejjem.
U taħdem għall-kwiet jew bil-mużika imma? Le, ġieli ndoqq il-mużika klassika, nagħmel il-microphones f'widnejja ovvjament għax dak il-ħin ma nkunx nista' ndoqq mużika għax jiena ngħix ġo flett u. Però matul il-ġurnata meta npinġi li jkun rarament matul il-ġurnata, nitfa' sound galore ġifieri.

Silvana, suġġett kompletament differenti, ftit ta' snin ilu kelb salvalek ħajtek. Ekku. Kif ġrat eżatt?
Eh, bażikament inqala li ħallejt xema għaddejja f'kċina u kien minna li l-intfit. U morna nordu jiena u l-partner tiegħi insomma u xi sijata fil-ħodu dal-imbirek kelb beda jaqbes fuq l-istonku tal-partner tiegħi. Litteralment qum minn hemm għax hawn it-trabel. U hu beda jgħid il-partner tiegħi x'ġara għax mhix is-soltu tiegħu, il-kelb joqbad u jorqod is-soltu, u kif qam sab ħuġġieġa li kienet qiegħda fil-bidu imma li diġà bdiet taqbad sew fil-kċina, fuq il-bank tal-kċina. Jiġifieri nistgħu ngħidu li eżatt fil-ħin qajjimkom. Eżatt, eżatt, imnalla kien hu għax kieku kienet il-kċina jew kienet tispiċċa jew konna nispiċċaw fgati aħna bin-nar. Ħaqqu midali jagħmilha. Ejwa, ħafna, nħobbu ħafna, eh. Silv, das-sajf ikkollaborajt ma' fotografu għal esebizzjoni interessanti ferm. Kif kienet? Mela, dak kien ħabib tiegħi wkoll, konna naħdmu f'post tax-xogħol flimkien, però qatt ma tkellimna. Iddeċidejna nagħmlu combination ta' ħaġa żewġ arti flimkien li huma l-fotografija u l-arti f'daqqa. Charles Vassallo jismu. U għamilna exhibition flimkien li ilna naħdmu sentejn fuqha. Irnexxiet ħafna, ġew ħafna nies, kellna wkoll exposure tajba fuq il-media wkoll. U bqajna għaddejjin ukoll xorta naħdmu fuqha. Fil-fatt, Żejt iż-Żejtun ipparteċipajna wkoll fuqha u beħsiebna nkomplu aktar immexxu fuq dan is-suġġett. U qegħdin naħsbu wkoll biex nagħmlu trade mark fuqha. Silvana, is-sistema ta' din it-tip ta' arti li tikkollaboraw kif taħdem? L-ewwel tikkrea l-pitturi inti u l-fotografija jew kontra? Le, le, l-ewwel ikun hemm x'naħsbu li ħa nagħmlu bħala suġġetti. Imbagħad Charles bħala fotografu jmur jieħu ritratti, jieħu naqra ftit mhux ħażin, imbagħad inpoġġu bilqiegħda u naraw liema huma l-aħjar li jiena inpinġi fuqhom, Għax ċertu uħud minnhom ma tantx ikunu jolqtuni, imma oħrajn ngħid dan nista' naħdem fuq. Jispirawk iktar. Eżatt.
U mbagħad naraw li ma ħnipprintjaw, jiġu pprintjati monokrom, black and white. Jiena meta npinġi dejjem nara r-ritratt dejjem bil-kulur. U mbagħad nara jiena fejn hu l-aħjar li s-suġġett nagħtih importanza. U nimraħ minn hemmhekk. Tarah bil-kulur biex jispirak liema kuluri tagħżel jew ma tkunx. Iva, eħe, issa hemm uħud minnhom ir-ritratti li huwa importanti li tħallih skont l-oriġinalità. Eżempju ta' żejt iż-żejtun qatt attenta li nimxi skont kif inhu eżatt il-post. Għax anki dak li jkun eżempju jgħidu wara di d-dar ta' ma' nanni eżempju, fimt? Iridu jagħrfuha bil-kuluri oriġinali. Imma eżempju għall-exhibition li kellna f'Lulju stajt nimraħ u kont aktar mod.
artistiku. Mod artistiku li rrit jiena pa' speċ. Ta' eżempju kellna tieqa ma kellix graffitti, ħloqt la graffitti jiena, fim? Allura hemmhekk. Imma jiena rrit noħloq kontrovers, eżempju, li rrit ngħid in-nies, eżempju, dix taraħħa arti jew le, fim? Interessanti, stajt tkun naqra iktar kreattiva u stajt tiġri iktar bil-kreattività. Sir, f'hekk artistikament il-futur, x'nistennew mingħandek? Ifhimni, jiena nibqa' għaddejja b'mod normali skont l-arti tiegħi għax jien għandi l-ċmajjar Art by Silvana li huwa għall-familja tiegħi. Fil-fatt l-arti tiegħek dejjem hekk tiffirmhom Silvana, ċmajra. Iva, iva, għax jiena jgħiduli taċ-ċmajra bħala r-razza tiegħi sewwa. U għażilt li tagħżilha bħala l-firma tal-arti tiegħek. Eżatt, ovvja. Il-papà kien il-papà kien jimbuttak ħafna, o Silv? Minħabba missieri, iva. Missieri Kien xewka għalija fis-sens l-għadma li mexxietni 'l quddiem. Kien dejjem jgħidli Sil taqtax qalbek, kien jinkuraġġini. Ovvjament stajt nagħmel dil-ħaġa żgħira għalih bħal sbieġta. U għażilt li tiffirma xogħlijiet kollha ċmajra. Eżatt. Issa naraw hu 'l quddiem, ifhimni, però fuq ir-ritratt ħanibqgħu mixjin u fuq l-art tiegħi wkoll. Però 'l quddiem nixtieq nagħmel xi solo exhibition tiegħi wkoll. Silvana, jien ngħidlek grazzi talli ġejt tiltaqa' miegħi u iktar grazzi tal-kreazzjonijiet tiegħek li grazzi għalikom l-artisti ikollna l-ħajja ħafna iktar interessanti għax il-kellha mingħajr arti u mingħajr pittura l-ħajja tkun veru monotona. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri l-apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi hawnhekk. Fil-fatt ħa nibgħatuk minn hawnhekk b'naqra togħma tajba grazzi għal Yogiti. Fil-fatt għandek verżjonijiet differenti ta' Yogiti li tista' tippreparhom kemm fil-mod tradizzjonali bil-misħun jew inkella tista' tagħżel il-verżjoni sajfija li jkunu tejjiet kisħin u mbagħad tiżdidilhom magħhom ingredjenti friski. Grazzi wkoll għall-kefir għalik. Għandna selezzjoni sabiħa ta' prodotti Kefir Milk li tista' tagħżilhom biex toħodhom bħala snacks forsi għax-xogħol miegħek jew inkella iżżommhom id-dar u waqt li tkun qiegħda tikkrea u qiegħda tpitter issibhom hekk b'mod ideali ħdejk viċin sabiex tkun tista' tiqpa' d-dejja u l-kreattività tkun tista' tibqa' tiġi riġenerata. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, prime time ħa nkompli dalwaqt tibqgħu hemmhekk.
Flexis Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżer issib prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.

Super on price. High pressure washer 1400 watt 130 bar għal prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook.
Fl-aħħar, it-temp beda jaqleb u jibda l-istaġun tas-soppa. Is-soppa friska u mimgħa dalwaqt terġa' tibda ssibha fil-ħwienet ewlenin.
Soups so good, everybody wants some.

Ambjent b'saħħtu huwa dritt kif ukoll dmir ta' kulħadd. Huwa obbligu kemm legali kif ukoll morali li kulħadd jikkontribwixxi għal futur sostenibbli. Ir-ritmu u d-direzzjoni tal-immaniġġar u l-protezzjoni tal-ambjent minn issa sal-ġenerazzjoni li jmiss huwa kruċjali għall-futur u għall-ġid tagħna. Din hija l-mira li trid tintlaħaq bl-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent. L-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent tiddefinixxi l-għanijiet ewlenin għall-azzjonijiet futuri tal-pajjiż, pjanijiet ta' politika u investiment għal kwalità ta' ħajja aħjar, ambjent aktar b'saħħtu u sostenibbli, u ekonomija climate neutral. Din hija strateġija ta' nazzjon fejn tispjega d-drittijiet u d-dmirijiet ta' kulħadd, tal-individwi, il-lokalitajiet, is-settur pubbliku, l-organizzazzjonijiet volontarji u s-settur privat biex flimkien nindirizzaw l-isfidi ambjentali ewlenin tal-preżent sabiex fi 30 sena li ġejjin aħna u t-tfal tagħna nkunu nistgħu ngawdu stil ta' ħajja aktar b'saħħitha u sostenibbli. Din l-istrateġija tiffoka fuq tmien għanijiet strateġiċi li huma, arja nadifa, il-kwalità tal-ibliet u l-irħula tagħna, skart minimu, riżorsi ta' l-ilma sostenibbli, ibħra nodfa, riżorsi ta' l-art reżiljenti, bijodiversità b'saħħitha u l-mixja lejn ekonomija ekoloġika. Din l-istrateġija rriżultat mill-Wellbeing First Vision for Malta's Environment 2050 li ġiet adottata f'Novembru 2020. L-istrateġija tittraduċi din il-viżjoni f'għanijiet strateġiċi u speċifiċi għat-30 sena li ġejjin. L-era. Fasslet din l-istrateġija wara proċess estensiv ta' konsultazzjoni ma' aktar minn sitt entitajiet interessati, inklużi dawk li jwasslu l-politika, l-akkademiċi, is-settur privat u s-settur volontarju. Sar stħarriġ bejn is-sena 2021 u 22 fuq il-klima u sabu li maġġoranza tal-Maltin jaħsbu, jemmnu li, il-tranżizzjoni ekoloġika, green transition ngħidula, u politika li tmexxi f'dak ir-rigward twassal għal kwalità ta' ħajja aħjar u twassal ukoll għal impjiegi ukoll. Għalhekk il-Strateġija Nazzjonali qed taħdem f'dan ir-rigward, qed infittxu li immexxu l-politika kollha għal tranzizzjoni ekoloġika fil-pajjiż billi naqdu l-inizjattivi vari li hawn fil-pajjiż f'dan ir-rigward mhux biss mill-ERA ma minn ministeri u entitajiet privati biex l-inizjattivi kollha tagħhom f'daqqa nibdew mmexxu ehm, flimkien fl-istess direzzjoni. Ix-xogħol diġà beda f'dan ir-rigward f'Malta, jiġifieri diġà hemm policies biex nieħdu ħsieb ehm, l-ambjent urban biex nipprova ntejbu u nipproteġu l-biodiversità u n-natura fil-pajjiż biex nipprova nnaqqsu l-użu tal-plastiks li jintużaw darba biss, nipprova mmexxu għal mod ta' vjaġġar iktar friendly ambjentalment kif ukoll efforts biex nimmaniġġjaw il-baħar tagħna u efforts biex issir iżjed greening tal-stat urban tagħna. Huwa pożittiv li f'dan ir-rigward, f'dan l-effort, l-Awtorità tal-Ambjent u u riżorsi. Qed naħdmu flimkien ma' 50 entitajiet oħra biex l-effort isir konsistenti ma' kulħadd u flimkien, ikun hemm unified effort. Qed nenfisizzaw li l-policies ambjentali tiġi solidifikata naqra aħjar permezz ta' pjan ta' azzjoni għal għaxar snin li ssir tliet darbiet sal-sena 2050 u f'dan ir-rigward qed nistiednu l-pubbliku biex jikkummenta hija miftuħa għal public consultation bħalissa nistidnuhom biex ehm, jgħidulna jekk jaħsbux li l-goal strateġiċi li waslu għal 30 sena li ġejjin mhumiex tajbin biżejjed jew jekk ħalejni xi ħaġa barra x'ħalejna barra ehm, nixtiequ suggestions tagħhom, x'jixtiequ iżjed jaraw kieku dal-istrateġija u opinjoni tagħhom li meta nkun qed infasslu il-pjanta 10 snin li jmiss liema prijoritajiet jħossu li għandhom joħorġu fl-ewwel għaxar snin biex imexxu dal-viżjoni 'l quddiem. Huwa importanti li kull wieħed u waħda minna jkun konxju tal-ambjenti li ngħixu fihom u bl-azzjonijiet tagħna, anki jekk jidhru minimi, nikkontribwixxu għall-implimentazzjoni ta' din l-istrateġija. Wassal l-ideat u l-opinjoni tiegħek lill-ERA permezz tal-email. Il-konsultazzjoni miftuħa sal-21 t'Ottubru. Nilqakom lura għal prime time qabel ma nħallikom il-lejla u ngħidilkom il-lejl it-tajjeb nixtieq nfakkarkom li aħna flimkien ma' Benetton irridu naraw it-telespettaturi żgħar ta' prime time bl-uniformi. Iva, issa li reġgħu lura lejn l-iskola, irridu naraw it-telespettaturi żgħar li jħobbu jaraw prime time bl-uniformi tal-iskola. Din hija kompetizzjoni li qed tiġi mwassla lilkom grazzi għal Benetton u fil-fatt Minn dawk ir-ritratti kollha li ser nirċievu ser jintgħażlu r-rebbieħa li grazzi għal Benetton ħa jerbħu Back to School Pack, pratikament backpack flixkun għall-ilma Barzakka biex ovvjament ikunu jistgħu jużawh min jerbaħhom issa la reġgħu lura lejn l-iskola. Jien ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi illejla, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u niltaqgħu għada. Il-lejl it-tajjeb. Ciao. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. If it's cheese, it's Fior di Vita.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
Esprit. Flexis Fortify, għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek.
We are Cosmopolitan Developments. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express. Privé Hairdressing.
Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.